Amser maith yn ôl pan oedd tywysogion yng Nghymru yn Dywysog y Deheubarth, Tywysog Powys neu Dywysog Gwynedd, dyma oedd y teyrnasoedd. Ond roedd Owain Glyndŵr, yn 1400, mewn sefyllfa ei alw ei hun yn Dywysog Cymru gyfan, ac mae ardal Llyndysul yn chwarae rhan bwysig yn sut y gallai hyn fod wedi bod. Roedd mam Owain Glyndŵr yn tywysoges o teulu Frenhinol De Cymru, sef y Da Haibath fel o'n nhw'n galw fe, ac oedd yn gynnwys holl De Cymru. Wedyn, drwy'r oesoedd, oedd y teulu yn colli rym mwy a mwy o'r tir yn cael ei dwgyd gan y frenhinoedd Lloegr, ac jyst cyn amser Owain Glyndŵr, Roedd dim ond dau dân, dau cwmwd o hen Sir Geredigion a dal gyda nhw, a sef ar ardal Llandros Sul a'r ardal um, Adpa. Arhoswch funud, cwmwd? A beth oedd y cymydau? Oedd yr hen system canoloesol, oedd yn mynd ôl i amser Hywel Dda, a'r ffordd o'r trefnu, beth o'n nhw'n galw'n uh, gwledydd uh, yng Nghymru, de. So oedd Ceredigion yn draddodiadol wedi bod yn wlad tu fiwn Cymru, a trwy fam Elen, oedd Owain Glyndŵr wedyn 'ny wedi etifeddu yr arglwyddiaeth ar y dou hanner cwmwd yma, a hwnna yn swyddogol mewn ffordd, oedd yn rhoi hawl iddo fe i ddatgan ei hunan yn Tywysog Cymru. Felly trwy ei dad, Gruffudd Fychan, yn etifeddu Dywysogion Powys Fadog, a thrwy ei hen nain yn ddisgynydd i Gruffudd ap Cynan a theyrnas Gwynedd, a thrwy ei fam yn Arglwydd y Deheubarth, Tywysog Cymru. Yn Llandysul y dywysodd Tatgu Owain, tad ei fam, Tomos ap Llywelyn sefydlu ei lys, ac yma felly y bu ei fam fyw, ac yn bosib iawn y bu Owain yn chwarae yn yr afon a'r coed yn Llandysul, ond ym mhle yn Llandysul roedd y llys? Pan dych chi'n ddechrau adrych ar y daearyddiaeth y pentref, dim ond ardal bach rownd yr eglwys roedd Llandysul yn yr hen oesoedd. Ac yy does dim lot o le fyn 'na i llys o ein Glyndŵr bod ond dan lle mae Gwesty Porth yn sefyll nawr mae'n yr unig lle dwi'n gallu meddwl lle roedd y yy y llys Owain Glyndwr yn gallu fod. Ond mae'n edrych yn debyg nad oes llawer yn gwybod am yr etifeddiaeth hon. Bron yn neb. Bron neb. A chimod, pan dych chi'n meddwl yn Dyffryn Dyfrdwy, mae pobl yn dallu o'u nglyndŵr a, a cysylltiadau fan'na. Mae'n rhyfedd bod De Ceredigion gyda hawliau cystal ddim yn gwybod dim byd amdano fe. Wel dwi eisiau troedio ble yn sicr y troediodd Elen ferch Tomos ap Llywelyn, ei chwaer Marged, a'i mab, Owain Glyndŵr. Ddaeth John lawr i siarad 'da fi a mam a dad. Gewn ni gair amdano fe a ma' fe'n arbennig. Gewn ni'r cymdeithas wedyn 'ny o Waun Glyndŵr lawr 'fyd fel bo' nw'n gallu ca'l cyfle i weld popeth. M- ie mae'n rwbeth eitha anghredadwy i gweud y gwir.
Fi wastod wedi mwynhau peint fach yn y porth yn Llandysyn ond fi'n credu o nawr mlan byddai'n mwynhau hi hyd yn o'd yn fwy.
I Owain a'i fam Elen. I Owain a'i fam Elen.